Señor Mercelina. Danki, Madam President. Sigur, tumando nota riba e importansha di un dia manera awe, nos ta kuminsá un luna nobo, e luna di mart. Anto mi kier a sigur para tambe ketu na e e nan mi yam'é un un kos, un akto ku bo ta ku poko poko bo ta mira den polítikonan. Señor Today su mama ta fayesé pero e t'ei presente hasiendo su trabou cumpliendo cu nos tarea pa comunidad anto mi kier a sigur na nomber di nos tur dun'e forsa mescos na Ace, Ruman, Señor Rehavec, Asmara, Señor Rigo, Rumini tur e otro rumannan tambe y familia Copra cu e perdida di Señora Rosa anto. ku nos ta ei, nto nos ta nos ta mi ta apresiá sigur di mira e e fortalesa ku nos ta mustra pa dirigí e pais aki apesar di tur senario ku nos komo hende tambe por pasa den, nos ta sòru di keda enfoká pa lokual ku nos ta mira den nos trabou. Tambe ta importante pa para para para paga atenshon na e situashon ku ta pasando ku Ukraina i Rusia. Mi ta kere ku nos ta den un parlamento, anto nos mester ègt realisá ku nos ta pará kidan nos ta bon ainda, pero e parlamento di Ukraina, por ehèmpel, a mester a tuma desishon, por ehèmpel, di un noodtoestand paralisá ku solamente hende hòmber tin ku keda na nan pais pa lucha pa libertat, pa pas. Anto. Tin ora nos no ta konta nos bendishonnan. Nos no ta mira kon bon nos ta te ora nos pèrdè. Pero otronan si ta perdiendo nan famianan. Otronan ta pasa den guera i e efekto di e guera aki kiko e tin pa nos tambe i nos siudadanonan. Kman, mi ke para kietu un ratu tambe na e e aktonan heroiko ku sigur e presidente Volodymyr Zelensky ta hasiendo den keda den su pais i lucha. Mi ta kere nos komo yunan di tera. Yunan di Kòrsou ku ta kere den esensia e mester siña hopi for di esaki, paso nos sin guera nos ta skapa for e pais. Manera bo pèrdè un trabou bo a bula bai. Anto aya nan ta pasando den kos anto nan ta keda lucha pa nan pais. I mesun kos den esenario ku nos tin ainda un pandemia, ainda koho den preparashon. Dus ta kosnan ku nos tin ku ègt por paga atenshon riba dje. Anto un kos bunita djawe ta ku awe ta Dia Internashonal di Kòmpliment. Anto e e e e mi ta spera ku nos tur duna otro mas kòmplimènt i mi ta kere ku ku e lei di glas skur aki, segun mi ta e e laga nos bisa e weiziging aki ta un kòmplimènt pa tur esnan ku semper a komportá bon apesar di kiko pasa den e komunidat aki i pa ami et un lei importante paso hopi hende bèrdat anto mi a splika esei tambe den nos komishon di preparashon. Pasobra hende por wak, pero ami ta un kaso spesial ku fasilmente lo mi tin glas kur, pasobra mi ta un persona ku ta sufri un enfermedat di kueru ku ta vitiligo, ku hopi hende por ta, no sa, pero ta un un pershento di mundu tin e, un pa dos pershento di mundu tin e. Anto apesar di tur esei, semper mi a keda kumpli ku e orden sin mester a pidi un eksonerashon. Riba e kuadro aki. Des ta importante pa nos por mira i i sa ku e kambio di e wijziging tot wegen verkeers verordening ta solamente na esnan ku ta ègt mira e nesesidat i ku ta ña importante. Ke mente un grupito, no ta tur hende. Pasobra ya kaba tur hende ta sinti ku e ta un nesesidat ku tur hende ta bai tin. No. Ami mes, por ehèmpel, no ta sinti e nesesidat ei. E hende ta i, i, i e no ta un obligashon, pero si e ta un kos importante ku bo ta konsiderá pa nos, mi ta kere frakshon di Partido Nacional di Pueblo, un low hanging fruit ku ta un kos nesesario pa nos ban atendé kuné i kita fuera di man, pero mes un kos pa bo mira ku di bèrdat e ta yuda pa konservá. Kisas hendenan ku ke tene nan kueru di outo mas bunita, dios e ta i ora bo ta mira komodidat i no e e lei di seguridat, pasobra mi ta bira be parti ei, e ta blokia kontra di lusnan ultraviolet di solo. Ta mantené un gran parti di e kalor ku outonan por haña paden di e vehíkulo dus pasobra nos sa ku e e solo ku nos tin aki ta uno úniko. Pero ta un kos ku ta hasi bo mas konsiente den e proseso aki ta kon e kambio di klima ta bini ta afektá nos tur. Pasobra nos ta kere ku kambio di klima no ta un kos ku lo afektá nos, pero sí e ta afektá nos tur. Pasobra awor aki ku bo ta haña bo tin ku hasi sierto di tipo di kambionan aki den e lei. Ta pone bo realisá, Hey, paga atenshon! Nos tin ku èg protegá nos mes mas, pero no mir'é solamente na un kambio asin'akí, pero den kiko nos ta hasi komo siudadano den e pais akí. E ten su protekshon, por ehèmpel, na momentu ku si tin un aksidente di outo, ku e glas no ta kibra na pida pida, pero e por e por kai for di e vehiculo. Kiman tin cierto proteccionnan cu ta bini hunto cu esaki of cu ta parcialmente proteha privacidad di hende, parcialmente seguridad di hende. Des ta cosnan cu bo mester tene hopi na cuenta y mira. Kon sigur nos ta ban atendé den e kuadro aki i pone atenshon riba e lei, e lei spesífiko aki manera ta konosí den kaya, Lei di Glass-Cour. Anto, den e kuadro ei tambe mi tabata, mi ta sinti ku e bunita, pasobra e lei aki tin un kos masha bunita ku nese, e ta mustra kontinuidat. Anto, pasobra na aña dos mil dieseis, señor. Humphrey de Avelar, siendo parti di fraccion di Partido Nacional, a presenta un ley asina aki, anto con fraccion di MFK a gara mira e esencia pa nos por encamina e proceso y trece nan cambionan tambe acerca den, pero pa mustra. ku tin un forsa, dus mi ta spera ku señor Humphrey Davelaar lo tende pasobra si guam e dia djawe ta un dia ku ta mustra ku e trabounan ku el a bini ta hasi den Parlamento por tin eksistensia, por tin kosnan ku sigur mester tin ke traha riba for di e frakshon di Partido Nashonal ke ta ta. I mi ta spera ku kisa si nos logra pasa e lei aki awe. E lo por bini i presensiá esei pasobra lo ta lo ta hopi bunita i grandi pa e por eksperensiá, siendo ku e no ta parti mas aki pero si e tei den e esensia ke tu bai. E e echo tambe ku nos tin ku komprendé ku bo tin ku enfatisá ku e lei aki Ta nifiká ku e dos glasnan dilanti bo por tint te ku trinta i sinku por siento. Ke men pa bo por mira presis ainda, vooral ora ku tin solo, ken ta ken ta den outo, dus tin visibilidat, tin e kuadro ei pero ta anochi e por bira un tiki mas i vooral si hendenan ta bini manera for di fábrika a kaba ku outo ku parti patras nan glas ta skur. E por hasi un tiki mas suku, pero e echo ta si ku no ta sinku por shento, etc. I bo tin ku tene kuenta ku den nos region un no ta un kos úniko nos ta hasiendo. Dus Aruba tambe tene, Boneiru tambe tene i i den den Reino tambe i nos no ta kue tur e ehèmpelnan ku a wòrdu menshoná kaba pa miente di e memoria van toelichting di di e lei aki. Pero si mi ta kere ta importante pa ora nos ta mira e proceso cu e ta cana, con Boneiru a hink'e aden. Anto kisas tin cosnan cu nos por siña y cu nos por mira y mi ta spera cu nos tin cu wak esey como un parti sumamente esencial riba e cuadro ey. Mesun cos nos a tene di consehonan. I mi ta reitera ku vooral ora ku nan ta splika ku den e gebrachte berichtennan tabata ta an Minister van Justitie i tambe Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, ta e dos ministerionan ei sigur no a kontesta, e Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur den dia binti di desember dos mil diesachete el a duna un el a duna un reakshon ke men ku el a bisa tambe ku.

Cu no tin haci riba esaki. Pero mi ta kere cu bo sa si y cu tur e informacionnan di ciencia cu tin e impacto cu esaki ta bini. Dus mi ta kere cu ta hopi importante pa nos por tuma nota di esaki. Otro parti cu mi ke hala atencion tambe riba dje ta companianan sigur den e comision di Comision Central preparando pa e ley aki. A papia riba companianan manera di video, videografico, etc. Di cinematografia cu a haci un peticion cu a wordo ninga riba e cuadro di proteccion di nan trabou pasobra nan sa cuantu, con duro nan ta tra pa aparatonan. Mi tin e peticion ainda pero y hasta e contesta cu nan ricibi pasobra. Nan ta ke wòrdu mas mihó protegá, foral ora ku tabata tin ku tin asina tantu kaso di kiebro den outonan i hendenan hóbennan sigur. Mi ta kohe Ben Giro Media, Ryan Navarro, Vio Sambo Films, B-One Multimedia, ta hendenan ku tur a firma, un grupo di di hóben empresarionan ku a firma pidi hasi un petishon spesífiko di kasonan ku nan a pasa den foral pa ku glas skur pa nan por a haña protegá. Nan materialnan i esaki a wòrdu ningá. Dios ta kosnan ku nos sigur pa medio di esaki. Mi ta kere ta importante ku esaki por yuda den nan protekshon, pero nos tin ku waak'e semper bai den e kuadro ku a trobe ku e lei akí no ta un lei di komodidat, pero di seguridat, pasobra e esensia ku ora ku. Manera colega di mi a menciona tambe cu no tin e ta un un ley budget neutral pero si e tin efectonan por ehempel na esnan cu tin cu bay handhaf na esnan cu tin cu bay controla na esnan cu ta pre nan ta prepara suficiente pa por atende cu un cambio di ley asinaki Kon e e laga nos bisa kuerpo mes ta forma nan mes na momento ku nos introdusí un lei asin'akí ku nan tin e mashinnan pa midi etsetera ta kosnan ku nos mester tene na kuenta i pa ami mester bai un atenshon sumamente nesesario riba un revishon kompleto di rei di tráfiko. Pasó esei ta e liña ku nos mester mira awoki. Si nos keda kambia weizigingnan kò chikí chikí chikí, no nos no ta bira nada. Awor aki nos mester kuminsá pensa pa bin un revishon kompletu di nos lei di tráfiko. Pasó tin asina tantu desaroyo a bin ta kambia desde ami ku e último dékada aki, for di right-hand drive, for di lusnan led den outo, for di ke men. Pa nos kue, e ehèmpel aki ta unu chikitu, pero ta kosnan ku nos mester paga hopi atenshon riba dje i adaptá e lei di tráfiko aki, e Wegenverkeersverordening, di un forma ku nos sa ku e peliger di tráfiko ta bira ménos. Paso, atrobe, e lei aki no ta un lei di komodidat, sino un lei pa seguridat. Esei bo tin ku pone e énfasis riba dje. Anto. Mi ta mi ta haña importante sigur nota kon desaroyonan den komunidat, mirando pensamentunan foral di hobennan tin un programa di televishon, We Talk, ku a kaba di saka mesora pensamentunan di hende, kiko nan lo pensa di esaki, si nan ta pro òf kontra di glas kur, si e lei aki kambia awe, anto si bo lesa e komentarionan di tur hende, pro. Pro pa salú di nos kueru i pa kuida nos outo, pero tòg ku kòntròl, pasó sukú sukú ku bo no por mira nada den outo mi ta ñe peligroso, asta pa hendenan mes ku ta stür, pasó bo no sa bo no ta wak bon tras patras por ehèmpel. E kos ei, por ehèmpel, un un un hende ta bisa, e kos ei no tin niun efekto riba kriminalidat, al kontrario, unda ku bo bai na mundu tin kriminalidat, ku òf sin glas skur. Ora bo tin tentnan di glas, ten di glasnan di bo vehículo, e durabilidad di e interior di e vehículo ta bay mas largu. Y pa nos den Caribe cu e solo aki, e glasnan scur ta duna un alivio. E e vehículo ta hopi mas frescu meinta y merdia. Um, ami ta pro, pero no na e manera cu nan tin cu haci ele. Cu bo no ta mira den e hende su auto, e partinan hopi gandi cu ta peligroso y parlamentarionan, Nan ta bon mester sa comentarionan cu bo ta tuma nota di dje, pero gran mayoria di e hendenan cu ta comenta cu sigur nan ta pro, nan ta pro pasobra nan ta compronde e esencia di no solamente seguridad di nan mes, e seguridad di nan auto, pero e seguridad pa cu otro. Anto kisas e lo cambia hasta tambe e cultura cu nos tin di wak den wak redu, den banda, tur ora prome cu bo wak cu bo tin cu core bo dilanti. Bo komprende? Esei ta afektá e yendo kuné. Focus den tráfiko pa bo kore bo dilanti, pa bo wak ki bo ta hasi, pa nos no hinka otro den problema ku no ta nesesario. Paso nos gusta wak e eta, kiko esei tin bisti banda di mi? Wak e kome bati boka ku kba. Ta ta parti mi kultura, pero kisas esaki esaki ta trese un sierto desaroyo ku nos ta mira hei. Ban focus riba e prioridadnan. Nto atrobe mi ta kere cu e ley aki si nos haci e cambio necesario aki, ban wak con nos ta ban revisa e Wegenverkeerverordening for once en for all pa e cos duradero, sostenibel, cu ta consciente di nos medio ambiente, cu riba kico nos ta biba den, anto cu nos tin e consehonan necesario pa haci un bon trabou. Mi ta mi ta echt spera cu riba un dia manera awe nos por cuminsa un luna di mar tambe cu un forsa nobo di cu e trabou sigur parlamentario ta wordo bon eherce. Madam President, cu esaki mi ta gradici anto nos ta mira segunda tanda. Danki, Señor Mercelina. Seguidamente mi ta pasa palabra pa.